سویل سرائیکی دے نال میں ہاں عصمت اللہ شاہ تے اج اساں بہاول پور شہر کنوں تقریبا پندرہ کلومیٹر سجھ وار آلے پاسے نواب پورہ دے علاقے اچ اے دیرہ ہے ملک حاجی منظور احمد مرحوم دا اے حسام برادری بیٹھی تی اتھاں انہاں دے کول اساں آئے بیٹھے ہیں حاجی ملک ظہور احمد صاحب سارے نال موجود ہن۔ تے اج اساں مجاہد جتوئی صاحب ہوراں کوں اتھاں دعوت ڈتی ہے۔ مجاہد جتوئی صاحب سرائیکی وسیب دے مہاندرے، ادیب، دانشور، محقق ہن، ماہر فریدیات ہن۔ اج اساں اتھاں اے حسام صاحبان دے، ملک صاحبان دے دیرے تے موجود ہیں اور اتھاں اساں سرائیکی وسیب اچ شادی پرنیں دیاں رسماں ریتاں جیڑھیاں مٹھدیاں ویندین انہاں دے اتے گالھ کریسوں۔ سارے میزبان ہن۔ حاجی ملک ظہور احمد صاحب سب کنوں پہلے اساں ہناں کنوں پچھسوں کہ انہاں دے علاقے اچ شادی دیاں رسماں ریتاں کیویں ہن؟ کتھوں شروع تھیندے سیں سلسلہ؟ ساڈے کول سلسلہ تاں جیہڑا پہلے وقت اچ تھیندے او تاں تھیندے پہلے اساں چار بھرا کٹھے کیتے چار بھرا کٹھے کر تے وی اج گنڈھ اے۔

چند جلے ڈٹھا تاں ڈینہہ طے کر گھدا۔ یار ہی اے چو ڈیس اے اساں ایں طریقے نال چلے۔
او چلݨ پئے گیا۔ جیڑھے ویلے شادی نزدیک آ گئی تاں ول جاگے تھیوݨ پئے گئے۔
اڄ فلاݨا بھرا جگہ جاگہ گھدی آندے اڄ فلاݨا دوست جاگہ گھدی آندے۔ جھمری تاڑا او چلݨ پئے گیاں۔ جیڑھے مزید نزدیک آ گئی اوں ویلے شادی آلا بھرا ٹریا برادری کول بھئی کل آپنڑا کھٹا نکلسن آ ونجائے بھرا کم کار واسطے کم کار کروائے کھٹا شٹا کڈھوائے شغل پانڑی ہوسی روٹی ٹکی کھاسوں جمعہ تہاڑی ڈیکھسوں۔ کھٹا کٹھیاں تے کریندین نا۔ کھٹا کٹھا کرنڑ تھی پئی علاقے اچوں جو دوست بیٹھے تھے کہیں چار کھٹا ڈے ڈتیاں کہیں ڈو ڈے ڈتیاں بسترے ڈے ڈتے او آ گئے سارے کول جمع تھی گئے ٹھیک ٹھیک شام کوں برادری آونڑ پائے گی جیلھے برادری آ گی تاں کہیں گوشت پکا ݙتا ہستی مطابق، کہیں زردہ پکا ݙتا، کہیں چاول پکا ݙتے، جیویں جیویں ہستی کہیں دی ہوئی۔ او کھاݨا تیار تھی ڳیا، کھاݨا کھاڄ ڳیا۔ کھاݨے کھاوݨ دے بعد انہاں نے اے کیتا جو بھئی ہݨ چیکو مہندی لاؤ بھئی گھوٹ کوں۔ چیکو مہندی لڳݨ پئے ڳیا، دول، بین، شرناہ سارے لڳ ڳئے۔ ہک رسم تیار تھی ڳئی۔
کیکوں مہندی لگ گیا ویلاں گھولاں تھی گیا گھوٹ کوں گانا بدھیج گیا چنی پاچ گئی اوکوں بلھا ڈتا اپنا کاروبار کوں چل گیا
سویرے برات دا ٹائم آ گیا وی برات نال چلنے برات دا کانڈھا پھر گیا ساری برادری کٹھی تھی گی برادری چل دے اتھوں کر ٹر پئی اگاں پج گئے دھیتے بوئے دے جلے دھیتے بوئے دے گئے تو اتھے قاضی کوں چھڈیج گیا نکاح دی شرط تھی گی شرعی۔ جو عقل مار ہویا او وی لکھیج گیا۔ نکاح دی شرط تھی گی۔ مبارکاں ملنڑ پئے گیاں۔ شہیں ونڈیجنڑ پئے گیاں۔ ہاں بھئی ہنڑ سر میل کرو۔ پہلے وقت آ اساں کھارے دے اتے گھوٹ کوں چڑھیندے ہاسے۔ کھارے تے چڑھا تے اوکوں دھوایا۔ دھوا تے اتے ویلاں گھولاں ول نائی جیہڑا اٹھ کر گانا بدھ کیتا۔ اوں نے آکھیا بھئی میکوں ویل ڈیو آپ دی انج اے تاں تہاڈی ویل تھی گی۔ باقی ساکوں میکوں ہک ایہا ڈو۔ واگ ڈیو۔ واگ ڈیو کھیر پلاؤ میکوں او جھل دے کھڑا۔ اوں جلے چھوڑیا تے ول اوں ویلے رواج ہوندا ول کمبھار آ گیا کمبھار آ تے اوں نے چھوڑی کاچے ڈتی کھڑا ہویا او چھوڑی چا تے تلے رکھ ڈتی بھئی اے چھوڑی کوں لت مارو اے ٹٹے تے ول گھوٹ اندر ونجے اوں ویلے او رواج ہوندا او ہی اپنی لا گھنے ہا پنج سو گھن گھنے ہا ڈو سو گھن گھنے ہا روپیہ گھن گھنے ہا او چھوڑی رکھ ڈے او چھوڑی کوں تروڑے ہا گھوٹ سجی لت نال تروڑ کے پھر اندر چلیا ونجے ہا اندر ونج تے اتھے کر دالی دا رواج ہوندا جویں۔ کوئی مٹھی گھٹݨ پائے گیاں کوئی مٹھ چھڑاوݨ پائے گی پہلے وقت دا رواج ہوندا انہاں ہاسا مذاق گاݨے شاݨے تھیوݨ دے پائے گے ووٹ اتوں ٻاہر نکل تے آیا تے اوں آپدا سلام اگاڑݨ پائے گیا لاواں لاواں لاواں لاواں تھی گیاں نا اوہے تاں لاواں ہن نا اوہے لاواں ہن نا جیلھے انہاں دے اندر ووٹ گیا تاں انہاں لاواں اوہے کیتیاں۔

انہاں آکھیا اے تاں سواری شیر دی کرائی نئیں کو اے تاں مئی بڑی سیاݨی اے اے ٻلی شیر اے ایندے اتے سواری دھوائی گی اتے اے شیر دے اتے چڑھ دے اے تاں اینکوں پورا پتہ اے تاں مرا جیرا ایندا مرید ہووے سی انہاں لوکاں نے او رواج پکڑ گھیدا جیڑھی وقت جیڑھے وقت

جیلے رات تھی تاریاں دی چھاں تلے تاریاں دی چھاں تلے تاریاں دی چھاں تلے اوں ویلے دا رواج ہے سبحان اللہ او کوار اپنے گھر پج ونجیا سویر ڈی تھی ونجیا وسے برادری آویا کوار دا منہ ڈیکھن واسطے گھوٹ بھی اپ دے ویلا گھنیا اور کوار کو ہی گڈ دے وینا منہ ڈیکھن آتے زالی گڈ دے وینا اور رشتہ دار ہی جڑے ہو وینا او منہ ڈیکھن آتے گڈ دے وینا باقی برادری تاں باہر کھڑی رہے ہا۔
ہنڑ قدرت دا نظام اے آگے تے اللہ دا نظام اے سیاݨی زیادی مخلوق پڑھ گی اے۔ ہنڑ اے کم کرینن جو بھئی جیہڑا ہے کوار دے گل اچ کپڑا ہووے سر دے نہ ہووے جو سر دے اتے دانگ پائے ہوئے تے گھوٹ دے وی سروں لتھا ہویا ہووے تے ٻاہیں وی اچی جاہ دے اتے ساری مخلوق ݙیکھے ایندے اتے ہوٹل دے اتے اچھا جیڑی روٹی چلدی ہے سائیں روٹی ساڈے بھارویں یا تولویں روٹی ہوندی ہے بھارویں تولویں ساڈے کول جڑے پہلے روٹی چلدی ہے نا جڑی ساکوں پتہ ہے تو نو سر دیوے نا چاول اچھا رات دے اچھا سویرے دیوے نا ترائے سیر گوشت اچھا ترائے سیر دا مطلب کیا جو او ہے نا چالی کلو دی دیگ پکدی ہئی۔ اوندے وچوں او تیرھاں ٹٻر چلا ویا چڑھویا ٻاہہ دے۔ ٹھیک۔ ہک انہاں دا تاسلا ہوندا اوندے نال بھر بھر تے ݙے ویا ہر کوئی تیرھاں تھاں رکھ ݙیواں ٻاہروں تے او بھر بھر تے سٹیندا آ ویا۔ صحیح ہے۔ جو اوں تریہی تر دیگ گھتن تریہی سیر گوشت گھتے تاں اوندے وچ او چلا ویا ݙاہ۔ اچھا۔ نال اٹا ہی نال ݙیوندا۔ اچھا۔ اے وی ونجا روٹی جا پکی ڈیون ہاں ہاں ہاں نہ تاں اٹا تول دے ڈیون ہاں ڈھائی سیر ترائے سیر او اٹا ہی نال ڈیون ہاں روٹی آپ ونج پکاؤ روٹی آپ ونج پکاؤ تے ونج کھاؤ صحیح اے تاں ہوندی ہئی انہاں دی روٹی ڈیون بعد اچ ہن تاں آ گیا بھئی بلہا دی روٹی اے ور رات دے جڑے انسان آ ونجن بھئی او رات دی کھاون سویرے وال بھئی بلہا دی روٹی اے ہن او رات آلا سسٹم ساڈے کول ختم تھی گیا صحیح۔ ہن ہے سویرے ہوٹل آلے سوں۔ ولیمہ اے او ولیمہ اے گھر دے ݙو بندے ہک بندہ گیا پیا کھا کے ولے۔ شادی آلے دے گھر جیڑھی اے تے او مرا ݙردی پی اے جی بھئی اتھے کر جیڑھا دے پھر دے۔ او آپ دے بال ہی لٹ گیا وسے بلے آ گیا پچھو ہک نوکر کھڑا گیا جیڑھا گھر دا خیال کرو۔ ایویں ایویں۔ او ونج اتھوں روٹی کھا آیا ݙاہ روپے دی روٹی کھا آیا ٹری روپے دا تیل ساڑ آیا۔

پچھوں کہ انہاں دے پچھوں کوئی ظاہر ہے کوئی لاجک ہوسی، کوئی منطق کھڑی ہوسی اے رسماں ریتاں ایویں تاں نئیں شروع تھی وینیاں جیویں ہنڑے ملک ظہور احمد حسام صاحب ڈسے کہ او جیڑھی مطلب او کھارے دے تلے بلی بلہاونڑ آلی جیڑھی رسم ہئی کیویں شروع تھئی ایویں ہر رسم دے پچھوں کوئی نہ کوئی شعوری کوئی منطق کھڑی ہوندی اے تاں جتوئی صاحب تساں ایویں ترتیب نال ڈسیسو جیڑھی جیڑھی رسم ہے اوندے پچھوں کیا سوچ کیا کھڑی ہے تھئی۔

اوندے کیتے کیا ہوندے جی جیویں آدھے پے ہن کہ بھئی پہلے اساں الوائے ہوسے جی مناسب رشتہ گولے ہوسے ہاں مناسب ہر طریقے تے گولے ہوسے جی بھئی گھوٹ دی عمر اتنی عورت دی عمر اتنی ول ٹھیک ہے کر گنو وڈا چھوٹا تھیندا ہوندے رشتہ داری خود جیویں ساڈی تسلی تھی گئی جو اے رشتہ مناسب ہے اوندے ویلے اساں مبارخاں ڈیتو سارے کنوں پہلا کام کیا کیتے ہوسے اساں رنگ کھیڈے ہوسے اڄ اساں کوں آکھیا ویندا پئے کہ رنگ کھیڈݨ تاں شرک اے تے ہندوئیں دی رسم اے او بھئی نہیں ہندوئیں دی رسم گال سنڑو پہلے تاں اے اسلام دی مخالفت کینی کیتی اسلام دے دور دے وچ خود رنگ کھیڈݨ کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگوں ہک بندہ آئے اوندے بدن دے اوتے رنگ دے چھنڈے پئے کھڑے ہن آپ پوچھے اے کیا دا رنگ اے اوکھسی اج اساں کوں ݙو خوشیاں ملین ݙو ݙو خوشیاں ملین آپ نے آکھیا کیا کیا انہیں آکھیا ہک تاں اساں وٹا سٹا دی شادی کیتی اسے فلانی تے ہک اساں دے فلانے دوست دے گھر بال جائے تے اساں وہ رنگ کھیڈے سے نبی سے خوش تھے انہاں مطلب ہے رنگ کھیڈن کوئی شرک کوئی نہیں کوئی بدعت کوئی نہیں کچھ کوئی نہیں کوئی ہندو دی رسم کوئی نہیں اے اساڈی رسم بھی ہے جی بالکل لیکن وہ رنگ کیا ہے نہیں رنگ ہے کیا او خوشی دے اظہار دے رنگیں دی ایک اپنی زبان وی تاں ہے نا سہی بالکل ہے بالکل ہے چٹے کپڑے دی اپنی زبان ہے نا چٹے کپڑے پاون دا مطلب ہے جی ہاں کوئی مطلب ہے میں اے کپڑے پاتی بیٹھا او او بے رنگ دے کپڑے پاتی بیٹھے اے رنگیں دی ایک اپنی زبان ہے ایک اپنا تاثر ہے کہ رتا رنگ ہے جڑا او جوش دا رنگ ہے او جذبے دا رنگ ہے ساوا رنگ ہے سکون دا رنگ ہے زرخیزی دا رنگ ہے نیلا رنگ اسمان دا رنگ ہے کالا رنگ ڈکھ دا رنگ ہے تے گلابی رنگ جیڑا ہے او خوشی دا وفور دا جذبے دا تے اساں شادیاں دے اوتے کیڑے رنگ کھیڈدوں یا اساں پیلا بہاری رنگ کھیڈدوں بہار دا سریب دے پھلیاں دا رنگ یا رتا کھیڈدوں یا گلابی کھیڈدوں یعنی دا مطلب ہے اوندی ہک اپنی زبان ہے اوندے پچھوں نفسیاتی عوامل کھڑے او ایویں کوئی واہی تباہی نہیں اساں کو کہیں کوں تساں شادی تے کالا رنگ کھیڈدا ڈٹھے وے کائناں کھیڈسے کیوں ہوں کوں پتہ ہے کہ کالا رنگ خوشی دا کائنی۔
اچھا ول سب توں زیادہ ہک تاں خوشی دا اظہار ہے ٻیا ہے شادی دی اہم ترین شے جیڑھی ہے نا او اسلام وی آکھدے سارے رواج وی ایہو کجھ آکھے کہ شادی کوں زیادہ کوں زیادہ مشہور کرو جی بالکل اعلان کرو اوندا اعلان کرو تاکہ پوری دنیا وچ پتہ لگے جو فلانا تے فلانا گھر آپت وچ رل گئن فلانی ٻالڑی تے فلانا ٻال او ذال پئے بݨدے پن اور ایندے کیتے ہر طریقہ استعمال کرو۔ ہاں جیویں ہن کارڈ آ گئن۔ جی پہلے مطلب نائی ویندے ہن۔ نغارے تے رکھیں جاتے نا فورا نا۔ ہاں نغارے ہوندے ہن۔ جیویں گنڈی پاج دے ہن اساں بولے کیا کرو نغارہ رکھو بھائی۔ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا جیویں کہیں دے گھر نغارہ پوجا جتنے تک آواز گئی رادھا رکھیں دے آتے ہن تے اتھا میل ہا میل تک آواز ویندی ہی۔ جیویں نغارہ بجایا تھا ہر کہیں ایویں کیتا۔ ہوں۔ ایہ کیندے نغارے ہن۔ او جیکوں پتہ ہویا اوہاں کہ او فلانے ملک صاحب تے او فلانے او انہیں دے او اچھا او کیرے بال دے کیندے نال کرنے پے یعنی او پورے علاقے دے وچ خبر نہ تھی گی ایکسپٹنس تھی گی قبولیت قبولیت تھی ہن پے گی جو اچھا اچھا اچھا او ہن بابا آپس وچ رل پے او بھرا ہن او بھینڑی ہن او فلانے او اچھا یار اون دی کیری بالڑی دی شادی ہے اچھا فلانی بالڑی دی

پہلے جیڑھا او ہوندا نا اپنا بھجیندیاں کانڈھے اوندے اتے وی او رنگ ہوندے۔ اچھا کانڈھا تاں بذات خود خوشی دی علامت ہے نا تے جیڑھے ویلے تساں اونکوں چھینڈے مار چھوڑیندو ایندا مطلب ہے او رنگ دے ذریعے جیڑھی تساں گالھ پجاوݨ چاہندے او پجا ݙتی ہے۔ ہاں بالکل۔
اچھا اے تھی ڳیا سی۔

جیڑھا ہنڑ تئیں چھوکرا ہے غیر ذمہ دار ہے او ودے ایویں اونکوں کوئی پتہ کائنی شادی کیا ہے ذمہ واریاں کیا ہن تے اجنڑ تک او ہک لا ابالی بندہ ہے اوندے اتے کوئی ذمہ داری دا بوجھ نی آیا ہنڑ اچانک اونکوں اٹھا تے سویرے پرناک تے کھڑا ڈیوں او تاں ویڑھا تھی ویسی او کہندے اے کیا کیتے وے میڈے نال میں تاں ذہنی طور تے تیار ای کائنی۔ ہاں اونکوں پہلے تیار کیتا ویندے۔
او چکے گے باہر ٹردے پھردے لہذا اوں کو اساں دھاگے بدھ کھڑیندے سے ہر کوئی گنڈی ڈے ڈیندے اے گنڈی پاجتا پے یعنی یعنی میں شامل تھی گیا بابا اے میں وی ایں محبت دے وچ شامل ہاں مائیں گنڈ ڈے ڈتی موں ہی ڈے ڈتی او ہی ڈے ڈتی او اساں گھوٹ کو بدھ کھڑائے سے او گھوٹ جیندے ہتھ وچ ہک دھاگا پے گے او ڈینہہ دے وچ اونکوں سو دفعہ ڈیکھسی جو یار اے میڈے ہتھ اچ اچھا اچھا اچھا اے میڈی شادی دا ہے میں شادی میڈی شادی میں میں شادی میں گھوٹ یعنی میں ہک ذمہ دار آدمی بنڑدا پیا اندروں او تیار کرسی کہ میں ہن گھوٹ بنڑن آلا میں ہک ذمہ دار انسان بنڑدا پیا میں ہن پگ بدھ بنڑساں میں ہن برابر دا ہوساں میں بنڑے وانگے بہساں وے نکا ایں کر ایں میکوں کوئی کہنا آکھسی کہ بابا میں تاں گھوٹ اے۔ میں او جیڑھا گھر دے وچ عام جاہ فرد ہم ہن میں خاص خاص بن ویسی جی ہا کیوں خاص دی نشانی کیا ہے او ہئی اودے دھاگا بدھ دھاگا بدھی ودے گانا بدھی ودے او سارا بن گئے گھوٹ جی ہا جیویں ہی اساں اونکوں گھوٹ بنے سوں فوری طور تے اونکوں اساں ہک نال سبالا دے سوں ہا او سبالا لفظ جیڑھا ہا اصل وچ او ہا سنبھالا ہا کہ او اوندے جملہ کم سنبھالے۔ او اوندی حفاظت کرے، او اوندا باڈی گارڈ اے، او اوندا ہیلپر اے، کیونکہ قبیلے دے وچ سب توں اہم ترین فرد جیڑھا اے او گھوٹ ہوندے۔ اے انہاں دا پوترا جیلھے شادی کریسے تاں گھوڑی تے اوہو بہسے اے کائناں بہسن، اے تلے ٹرسن، بے شک اے ݙاڈا اے وے، گھوڑی تے کون بہسے؟ گھوٹ واسطے۔ اوں نوہار دا اوں موقع دا خاص بندہ اوہو ہے۔ اچھا جیویں اوندے گھوٹ ہووݨ دا ڈکلیئر تھے کہ اے گھوٹ ہے تاں ایندا مطلب ہے اے ایں قبیلے دا ایں ٹائم سب توں اہم آدمی ایہو ہے۔ سب توں اہم آدمی انہیں دا گھوٹ ہے۔ بالکل۔ لہذا ہونکوں ہک ہیلپر ݙیندے ہن۔ جیڑھا کنے اوں کنے ہتھیار اوں کوں ذاتی حفاظت دے کیتے۔ اتے اوں کوں رتا کپڑا پویندے ہن۔ رتا کپڑا۔ نال اوندے ہتھ وچ چھری شری ہوندی۔ چھری لوہے دا ہتھیار۔ ہاں ہتھیار ہوندا۔ لوہے دا ہتھیار تہاکوں پتہ کیا ہوندا۔ ہک تاں آسمانی بجلی خدا نخواستہ ڈاہے تے اگر توں میٹلک کوئی چیز تہاڈے کنے ہے تاں اوہ تہاڈے کنے اوندی حفاظت کریسے۔ اچھا۔ ڈوجھا چھری یا لوہے دا ہتھیار جیڑھا ہے او اے کہ خدا نہ خاصتا تساں کلھے وی تھی ونجو اور حملہ بالکل قریب کنوں تھی ونجے تاں تساں اپنا سیلف ڈیفنس کر سکو۔ یعنی دشمن وی ہوں موقع دی تاڑ اچ ہوندا۔ تاڑ اچ ہوندا کیونکہ دشمن تہاکوں استغفر اللہ تہاکوں کیا آکھوں او مخالف قبیلے کوں سب کنوں زیادہ تکلیف ڈیونی ہوندی ہے اگر تاں او ولا اوندے گھوٹ تے حملہ کرے نا کیونکہ گھوٹ کوں مارݨ مطلب ہے پورا قبیلہ مار گھتاڑے۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ او گھر وی ونجے اور او کنے سیلف ڈیفنس دے کیتے اپڑا اوندے کنے ہووے اوں ولے چھری رکھیندے ہن کاتی جیکوں اکھیندے ہن اچھا اوندے نال ہی اساڈا کیا تھیندا ہاسی جیویں اچھا۔ جیویں ہی اے ایتھی وی ہا ایویں اساڈے کنے بالڈی تک وی اساں کنے ہک اطلاع پجاونڑی اے کہ ہن اے فلانڑی جیڑی بالڈی اے جیڑی گھریں اچ ودی اے بیراویں دے کپڑے ودی دھویندی اے پیو ماں دے ابواریا مرے کیندی اے پھوسیاں ودی ملیندی اے ہن ہونکوں وی تاں ذہنی طور تے تیار کرنے جو اماں توں ہن کنوار بنڑ ویندی پی ایں ہن توں او عام چھوکری جیڑی گھر اچ پوچے ودی مریندی ابوارے ودی مریندی توں او کائنی وی ہن توں خاص ایں۔

اوندی جھولی بھر ویسی میوے میوے۔ خوراک خاص تھی گئی ہے، لباس خاص تھی گئے، اوندی مطلب حفاظت۔ ماحول پورے دا پورا اوندی حفاظت۔ اوکوں ذہنی طور تے تیار کیتا ویندا پئے۔ اصل اچ کیا ہے اوکوں پریپیئر کیتا ویندا پئے ذہنی طور تے تیار کیتا ویندے پئے کہ ہن توں زندگی دے بے فیز اچ ویندی پی ایں اوندے کیتے ذہنی طور تے تیار تھے۔ اچھا ہوں دوران کوئی سیانیاں مایاں اوکوں اگلیاں گالیاں وی ڈسا ڈیندیاں۔ جیلے اساں گھنٹی رکھیندے سے ہوں ویلے وی اگلی گال پچھ گھندے سے جو کوئی شادی دی میاد اساں اوں ٹائم اچ تے نہیں رکھ ڈتا جی جی بالکل بالکل باقاعدہ تائید گھنی دی ہاں جیڑا گال ہی مطلب عام ڈسن پچھن دا کہنی ہونیا او وی پچھ گھنی او او وی طے تھی میاد ویلے اے طے کری دے بولے ڈے اچ اچ اے سارا کچھ اوں کو کوئی نہ کوئی سیاںا وڈی جڑی اے اگلیاں گال ہی وی دسا دے جی جی جی جو اماں اے اپاں سارے ایویں جایوں جی بالکل اے سارے اساں ایویں جایوں اور مخلوق ایویں جمدی پی جی بالکل ایویں

او اپنے آپ کو کم اوندے بعد شادی دا ڈینہہ آ گیا اچھا ایویں اسا گھوٹ کو ول اسا گھر دے وچ وی رنگ کھیڈے سے ول کونڈے تے رنگ مارتے سے کونڈے کو گانا بدھ لیتے سے کس سنگے پورے گھر والے کو یاد رہے ہر کہیں امدے ویندے کو یاد رہو یار یہ تے شادی والا گھر ہے کوئی یہ شادی والا گھر ہے اوئے لائٹاں شیٹاں لا دین مرچاں لا دین اے وی ہن اچھا جدید ایویں اسا کلوٹی کو بعد کھڑائے سے چکی کو بعد کھڑائے سے کیت سانگے کہ ہر ویلے اساں کو یہ گال ذہن اچ رہے ہون کہ یہ اہم ترین کم جڑا ہے ہون اے ہے لہذا اساں ایں طریقے تے عورت کو تیار کیتے اوں جوان کو تیار کیتے اے بھارویں روٹی یہ وہ اے سب اے جتنے یہ رسمان اے خوشی کو ودھاون دے رسمان ودھاون دے رسمان اور اجتماعیت اجتماعیت مل باون ہائی اے دیکھو نا ہون جڑے بھارویں یا تولویں روٹی ہوندی ہائی

آوندے نہ اوندے گھر اج او ڈیندا پئے تاں او تاں ادھاری بھاجی ہے اے جیکوں اساں آکھدے سے ادھاری بھاجی تے او ہئی سارے کوں سارا لوگیں کوں سماج کوں علاقے کوں کمیونٹی کوں جوڑ کے رکھݨ دا او بہانے ہن اوندے کوئی گھاٹا کینا کوئی فائدہ کونا جیڑھے اساں اے گڈ ڈیندے سے سلام ڈیندے سے نیندر ڈیندے سے اے کیا ہی۔ اے ہئی ذمہ داری کوں مشترکہ سمجھݨا جی بالکل کہ بھائی تو اے دے تے کوئی بار نہ وے تاں جو نکا اٹھا ہے بالڑی اٹھائی ہے تاں کل کو میں نہیں اٹھاونی ہاں اساں تیرے نال ہیں میرے نال جو کوئی نہ تھی سی اج میں تے کو ڈتی وینداں گویا کمیٹی پاتی وینداں اج میں تے کو پنج سو ڈتی وینداں ممکن ہے تو تو چیزاں ون دے سی جی بالکل او جڑا انفلیشن ہے جڑا ریٹ دا او کور تھیا ویسی جی بالکل اچھا اے تے ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جن وچ شرکت کر کے کمیونٹی کو ایک بے نال مزید پکا کریندے ہیں خوشاں

او نئیں بھائی کیا ضرورت ہے میرے کٹڑے اوہن جڑے ہن ڈو ترے کٹڑے فالتو ہن او میں اک نو منگ دے جڑے منگ دے میں اونکو ڈیندا بھلا او میں ونجدا چامدا کوئی کہیں تے بوجھ کینی جی بالکل اے ہئی مشترکہ ذمہ داری بالکل سماج کو جوڑن دی ہاں ڈو خاندان جڑ دے پن آپس وچ ڈو گھر جڑ دے پن آپس وچ اور اوندی زیادہ کنوں زیادہ اشہار ایویں ہے کہ کانڈا پجے ہاں بالکل قریبی کنے ہمسائے کنے

ول بھئی اے وڈیری اے اینکوں ہی راضی کرو بھئی کہ اینکوں کپڑے دا جوڑا پیش کرو۔ اچھا ٻیا جتوئی صاحب ایندے وچ ایں سارے عمل دے وچ عورت زیادہ نمایاں اور اہم کردار ادا کریندی اے شادی دے عمل وچ۔ ایں سانگے اونکوں راضی کرنے راضی رکھنے کہ خاندان دی بنیاد عورت بدھیندی اے تے چلیندی اے۔ بالکل ایویں بالکل ایویں ایں سانگے او خوش ہوسی تاں اگر اونکوں اساں کہیں وجہ کنوں ناراض کر کھڑسوں تاں او کیا رشتہ ٹرسی عورت اتنی اہم اے۔

کھارے تے نمایاں کر تے لوگیں کوں ݙکھائے سے جو ݙیکھ گھنو ایندے وچ کوئی عیب کینی ٹنڈا کینی منڈا کینی لنگڑا کینی ݙیکھ گھنو کوں اسیں ݙیکھ گھدے سے ساݙی تسلی تھی ڳی ہے آپ دھوئیں سے اور اوکوں سلو کے سامنے اوندے کپڑے لوا تے پوری دنیا کوں ݙکھا ہی ݙتے سے ݙیکھ ہی گھدے سے یار ایندے وچ کوئی عیب کینی ٹھیک ہے جسمانی طور تے ٹھیک ہے ولا مذاق اتھا کرنے کھڑے سے اے بابا گھڑا چاہ ہی کے ہاتھ نال اتے یعنی دو جتنا دے کہ فٹنس بھی ٹھیک ہے جی جی بالکل تلے لاندے ہوا دے بابا اے اے جڑی نا ڈکنی چونی جڑی اے کو لت مار یعنی ہاں ایندا کیا مطلب ہے ایندا مطلب ہے کہ طاقت دا اظہار ہے اظہار بالکل اساں کو خوشی دا یہ بنے سے جی ہاں اصل دے وچ او پورا ہک ڈسپلے ہے جی بالکل اوندا باڈی ڈسپلے وی نال ہے یار کمال تاں ڈیکھو
اچھا او دوست سارے کھڑے ہن اوندے نال کوئی سابݨ مریندا کھڑے کوئی مذاق کریندہ کھڑے کچھ سانگے بھئی اوندا تحمل وی چیک کرݨے کہ بدتمیز تاں نہیں جی جی انہاں کھیل کروں تے اٹھی تے گچی لگ ونجے تاں بدتمیز ہے تے شادی دے قابل ہی کوئی نہیں

اندر آ گئے اساں اونکوں گھن گھسے او گھوٹ کوں ہن جیڑھے ہوسن غیر محرم اوں خاندان دے او اتھے دروازے تک رک ویسن ہن جیڑھے ہوسن اگوں دے محرم جنہیں دیاں عورتاں انہیں دے متھے لگ سکسن تے انہیں دیاں عورتاں انہیں دے متھے لگ سکسن صرف اوہے ویسن اندر بس ایویں نہ سی اے سائیں۔
پہلا حصہ ہئی ساڈے ایں پروڑام دا سرائیکی وسیب اچ شادی پرنے دیاں رسماں ریتاں دے حوالے نال اور انہاں دے نال جیڑھی منطق جڑی ہوئی ہے اے اساں ایندے بعد ڈوجھا حصہ ایویں تہاکوں سنڑویسوں جو توئی صاحب دی زبانی اور ملک حاجی ظہور احمد حسام صاحب دی زبانی ساڈے نال رہسو سئیں۔